Dan ni 'di bod yn mynd o gwmpas Cymru llawer, yym Chris Coleman a fi'n siarad gyda yy y cefnogwyr yn gyffredinol a chi'n gallu mynd i rai ardaloedd lle Porthmadog a Chanarfon ag ag yn y blaen a môr o o Gymraeg yn cael ei siarad yym ag eto 'dach chi'n mynd i ardaloedd wrth gwrs lle prin iawn fo' 'na fod yr yr iaith yn cael ei siarad a ag eto Yr argraff 'da ni'n ca'l ydi prin ai 'da chi'n siarad Saesneg neu Gymraeg, ma' nw'n Gymry yn y diwedd a yym ma'r ymateb wedi bod yn bositif. Dwi'n credu bo' 'na falchder yym fod ni yn ceisio dangos rhyw fath o anwahanrwydd ag yn yym yn falchio'n yn Cymreictod a phwy 'da ni'n 'i gynrychioli. Yym, a dwi'n credu fod yr ymateb wedi bod yn bositif iawn, a gan lawer o gefnogwyr i gyd yn deud, O, difaru fo fi'm 'di dysgu Cymraeg yn yr ysgol neu siarad Cymraeg yn yr ysgol. Felly, dwi'n credu fod o 'di credu fod o 'di codi ymwybyddiaeth ymysg c- cefnogwyr hefyd, a, a, a pawb yn gallu deud diolch. Pawb yn gwybod be' 'di ystyr diolch. Dwi'n credu fel pethe bach syml fel 'ne, bo' bo' chi'm yn gwthio rwbeth lawr corn gwddw rywun a deud ma' rai' chi neu' hyn ma' rai' i chi neu' llall. Jyst fod o'n ymddangos. Dim fuss a ma' ma' ma' pawb jyst yn 'i dderbyn o. Ond dwi'n credu yn ystod yr ymgyrch yy dwetha 'ma i gyrredd y y rowndiau terfynol yn Ffrainc fo' 'na elfen o yym gyd-weithio rhwng y y chwaraewyr a'r cefnogwyr creu yr undod 'ma yym trwy greu ymwybyddiaeth o Gymreig t'wod? A hefyd g- o ddefnyddio'r yym iaith Gymraeg. Cofio be' ddigwyddodd yn erbyn Gwlad Belg gyda phawb yn canu'r anthem ar ôl 70 o funude yym Defnyddio'r Gymraeg yn gwbl naturiol mewn cynadleddau'r wasg, yn ein hysbysebu ni, yn y stadiwm, yn ein rhaglenni ni, yn ein cylchgronau ni fel Y Llais, ac wrth gwrs, pan llanw'r cyfan, y neges syml ond hynod effeithiol a chry, 'Diolch' i'r cefnogwyr ac i bawb, ar ddiwedd y gêm yn erbyn Andorra. ac mi fydd yna gyfle i atgyfnerthu hynny dwi'n credu yn y rowndiau terfynol yn Ffrainc yn yr haf pan fydd y Gymraeg yn cael ei defnyddio gwbl gwbl naturiol ochr yn ochr â, â ieithoedd fel Sbaeneg, Ffrangeg a'r Eidaleg a dwi'n credu be mae'n neud ydy dangos fod yr iaith Gymraeg yn, yn iaith fodern ac yn, ac yn iaith fyw. A rhaid cofio, rhyw ddwy dair blynedd yn ôl, do'n o'm llawer o gefnogwyr y tu ôl i'r tîm fel petai yn y gemau beth bynnag, a'r chwaraewyr yn teimlo hynny, a'r neges oeddwn i'n ceisio i gyfleu iddyn nhw fod o'n bwysig fod partneriaeth yn gweithio y ddau ffordd mewn ffordd. Yym. fod nhw'n dangos balchder dros chwarae dros eu gwlad, a fydde'r cefnogwyr, pe naïon nhw'n ennill, colli yn y gemau cyfartal, yn gwerthfawrogi hynny. Aethon ni ati i Penodd y Garfan gyda'i gilydd i um, goffáu digwyddiadau um, oedd yn berthnasol i hanes Cymru, uh, Senghennydd y Trychineb yn Senghennydd, uh, Capel Celyn ac yn y blaen. A hefyd aethon ni draw i Langemak, um, y bore ar ôl ni chwarae erbyn Gwlad Belg rhyw ddeunaw mis yn ôl, a beth Hedd Wyn, adrodd yr hanes ac yn y blaen, a dwi'n credu oedd o'n taro deuddo gyda'r chwaraewyr, a dangos i, i lawer ohonyn nhw, achos rhaid chi gofio mae chwarae oddi cartre yn, yn Lloegr, rhai o'n nhw hyn oed heb gael ei magu yng Nghymru. Felly, yn ceisio dangos a, a chyfleu fod ni yn wlad gwahanol, fod yna hanes gwahanol, a, a chreu ymwybyddiaeth o hynny, a dwi'n credu fod wedi taro deuddo gyda'r gyda garfan yn gyffredinol.